Унбишенче бүлек Идегәйнең Норадынга рәнҗеп әйткәне, Норадынның бүленеп киткәне. Руслан Габитов укый.
Идегәй анда рәнҗеде.

Әй, колыным, мин сине бигә нөгәр алдырдым, ханга лаек туды дип, ханнан кәбеш алдырдым. Астың атка кансын дип, аргамак сайлап мендердем, иңең тунга кансын дип, атлас сайлап кидердем. Күкрәгең яулы үссен дип, качкан яуны кудырдым, башлап ханны кудырдым, аны да синнән үтертеп, иттем, картайган да көнемдә үз башыма көч иттем. Биләнчек башы биш тирәк, билге тидең норадын, биш биягә бер колын, тилү идең норадын. Казгыш кунмас карагач, каз кундырдың норадын, козгын кунмас ку агач,

Катифәне хурладың, тунны кайдан киярсең? Калын нигәр таркаттың, нигәр кайдан тотарсың? Ханәкәне алҗыттың, сылу кайдан кочарсың? Кардай чәче агарган, курдай күзе кызарган, син дигәндә җан аткан ялгыз атаң мин идем, күзем орып чыгардың, кайда барып уңарсың? Кайда бер барсаң тынарсың, языгы белән гөнаһсын. Кайда ла барып еларсың. Ир норадын анда әйтте. Биләнчек башы биш тирәк, билге тисәм йорт өчен. Биш биягә бер колон, килү идем сөт өчен. Казгыш кунмас карагач, каз кундырдым ит өчен. Козгын кунмас ку агач, ку кундырдым кот өчен.

Курдай күзе кызарган, Син дигәндә җан аткан Ялгыз атам син булсаң, Син сүзеңнән тангансың, Киленеңне алгансың, Күзең орып чыгарсам, Тәңре өе Кәгъбәне, Бер әйләнсәм уңармын, Өч әйләнсәм тынармын, Языгы белән гөнаһсын, Җиде әйләнсәм елармын. Ана әйткәндән радын, Елдырым ташлы пчагын Суырып алды кынаптан. Кабына сыймый йөрәге, Кайтыр микән каһәрем диеп Атлып чыкты сарайдан. Елдырым ташлы пчагын Кара ташка бер орды, Кара ташны как ярды. Каһәре кайтып норадын, Кайтып килде сарайга. Атасына.

Арысландай биншәм кырышып, ат ярышта узганмын. Кылыгым кемгә яраса, кысмәтен аның кылганмын. Китәрмен, атам, китәрмен, шах тимергә җитәрмен. Тимер биргән кире атны тирләткәнче менәрмен. Тимер биргән тимер тун сүтелгәнче киярмен. Унике тотам укларны Бетергәнче чиярмен. Тимер белән антым бар, тимер белән шартым бар. Тимер биргән сылуны алдыма алып сөярмен. Алтыннан байса суктырып, үгемә шоңкар чиярмен. Алты арбага ак ябып, алтысына нар җигеп, исәнемдә, савымда Тутыра алтын төярмен. Анда торып Норадын атына менеп атланды. Ай тулы ару анасы Норадынга анда әйтте. Әй Норадын, Норадын, ку кундырмас күлләргә, ку кундырып уйнаттың, кудай башын агарткан анаңны нигә уйлаттың? Анда әйтте Норадын.

Әй, Норадын, Норадын, каулы җиргә ут салып, утны кайдан утларсың? Халык белән яулашып, яхшыны кайдан табарсың? Җавап бирде Норадын. Әй, инәкәм, инәкәм, карасуга кан кыйсам, балдан ширбәт эчәрмен, халык белән даулашсам, йорт яхшысын табармын. Әй, инәкәм, инәкәм, каулы җиргә ут салсам, ут яхшысын табармын, халык белән яулашсам, йорт яхшысын табармын. Янә әйтте анасы. Әй, Норадын, Норадын, Идел дигән су килер, аны ничек кичәрсең? Итәгендә ил булыр, аны ничек үтәрсең? Әй, Норадын, Норадын, җаек дигән су килер, аны ничек кичәрсең? Ягасында ил булыр, аны ничек үтәрсең? Җавап бирде Норадын. Әй, инәкәм, инәкәм, ике ташны култыклап, идел кичкән улыңмын, икедән яуга төшеп, исән чыккан улыңмын. Идел дигән су булса, ике чумсам кичәрмен. Итәгендә ил булса, ике орсам үтәрмен. Әй, инәкәм, инәкәм, ялгыз ташны култыклап, җаек кичкән улыңмын. Яңгыздан яуга төшеп, исән чыккан улыңмын. Җаек дигән су булса, бер чумганда кичәрмен. Ягасында ил булса, бер органда үтәрмен, янә әйтте анасы. Эй, Норадын, Норадын, бер агачта мең ботак, аны кисим дидеңме? Бер үзеңә мең кеше, аны изим дидеңме? Җавап бирде Норадын. Әй, инәкәм, инәкәм, бер агачта мең ботак, Бер ботактан нисе артык? Атның аттан нисе артык? Бер атлаган боты артык. Ирнең ирдән нисе артык? Бер сөйләгән сүзе артык. Бәйләве юк шишәннән өндәмәгән эшле артык. Бәйге алмаган егеректән биле юан бишле артык. Бер үземә мең кеше, бер кешедән нисе артык? Аны әйтеп Норадын чыгып китте баш тартып.
Идегәй дастаны аудиокитабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты, Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.